Ers i dîm Pryden brofi llwyddiant ysgubol yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain bedair blynedd yn ôl, mae Cymru yn enwedig wedi gweld twf enfawr yn y niferoedd sy'n cystadlu mewn chwaraeon i bobl ag anableddau. A gyda Gemau Paralympaidd Rio newydd ddechrau, mae chwaraeon anabledd Cymru yn wyddus i adnabod a meithrin y genhedlaeth nesaf. o sêr chwaraeon Cymreig.
Fi'n credu roiodd Llunden llwyfan i athletwyr a ac anableddau i ddangos be maen nhw yn gallu wneud. Fi'n credu o'r blaen oedd y cyhoedd falle bach yn euog o gweud o, o, o ware teg ddo fe, o, o na dreni, ond nawr maen nhw'n cymeryd yr athletwyr yma o ddifri, maen nhw yn athletwyr llawn amser, a o achos be maen nhw'n goffod goresgyn mewn diwrnod, os rhywbeth, maen nhw'n goffod gweithio yn galetach na beth mae athletwyr abal yn gorfod wneud er mwyn cyrraedd y safonau uchaf.
Beth mae'r plant yn cael allan o'r profiad yma? Beth sy'n neis ydy bod pawb yn gallu wneud popeth. Dyna beth dwi'n meddwl. Fod nhw'n gallu cael cyfle ar wrth ochr pob plant anabl i wneud yr un peth. Lois, ti 'di mwynhau saethu, wyt ti? Yhy. Ti'n licio saethu a dringo? Yhy. Ti 'di cael hwyl a sbri? Yhy. Da iawn ti. Pam wyt ti'n mwynhau chwaraeon Sugarman? Achos mae'n hwyl a plant gall dysgu fel y pobl sydd fel ar teli fel Rio a pethau. Jyst nawr fi 'di bod yn yym dringo'r yym fi 'di do- dringo rock climbing nawr. Fi 'di hoffi chwarae'r yym pêl-droed gyda'r yym cade'r olwyn. Dwi 'di m- mwynhau mwya y trampolîn. A Lola, chi wedi cael cyfle i drio chwaraeon anabledd fel hyn yn y, yn y gorffennol? Na, ond yn gobeithio fydda i gallu neud e eto. Eleni yw'r drydedd flwyddyn ar ddeg i'r digwyddiad yma gael ei gynnal yng Nghencoed. A dros y deuddydd mae disgwyl rhyw chwech, falle 700 o blant a phobl ifanc i ddod yma i flasu'r arlwy eang o weithgareddau. Be sy'n rili dda efo rywbeth fel 'ma ydi geith plant dod trio chwaraeon am y tro cynta, so er enghraifft, Yn nos fory, chwarter i chwech, mae Phil Pratt yn cystadlu yn Rio yn tîm pêl-fasged Qatar Olwyn Prydain. Deg blwyddyn o'r tho, dod i fyma a cael blas ar y chwaraeon yna am y tro cyntaf. Mae chwaraeon yn newid bywydau pobl ac wrth gwrs pan o'n i'n ifanc yn tyfu fyny ac yn isio neud pêl-droed neu badminton neu saethu neu t'mo' pêl-fasged neu rhywbeth, o'n i'n wastad yn meddwl 'o dwi'm yn gallu neud hynna'. Ond mae Chwaraeon Anableddau Cymru yn cynnig hynna i ni a mae o'n newid bywydau pawb ac rwan mae gennyf fi hyder i cymryd rhan yn bob math math o chwaraeon. Wel mae 'na wahoddiad agored i unrhyw un sy am ddod yma i'r Ganolfan Athleteg yng Nghyn Coed yfory rhwng deg y gloch y bore a phedwar o'r gloch y p'nawn. Sdim ots beth yw'ch oedran, Na pha lefel y cabledd, mae 'na ddigon o hwyl i bawb!